Сундукны тутырдым инде тутыруын, әйме, хәзер ниләр тутырганын да оныттым инде. Көпшекне бирүе бик авыр икән ул. Беләсеңме син шуны? Менә бу сундукта инде челтәрләр, пәрдәләр, япмалар, салфеткалар инде. Бүген кичә ачыгыз балалар капкаларны! Илебезнең капкасын күптән инде ачып куйганнар. Илем.

Татлы булсын. Менә шушы майда йомшак булсын сүзләрегез. Әйдәгез, балалар, төпле аякларыгыз белән бусаганы атлап керегез. Рәхмәт, әни. Әйдәгез, кунаклар, рәхим итегез. Матур булып торалар. Менә идәннәргә җәйгән паласлардан ниндидер Золалап бер көлеп тора. Менә киленем дә шулай булыр, Аллаһы боерса. Әбиләр әнкәйләрне өйрәткәннәр. Әнкәйләр палас сугарга безне өйрәттеләр. Без үзебезнең кызларыбызны киленнәребезне өйрәтәбез. Ә инде киленнәребез, кызларыбыз үзләренең кызларын өйрәтерләр, Аллаһы боерса. Менә шулай итеп борынгы гореф-гадәтләр. Бүгенге көнгә кадәр сакланып килгәннәр. Менә шушы палас сугу станогы була. Моны үзебезнең авылның бик оста балта остасы Ризванов Мәхмүт абый үзенең тормыш иптәше Зөһрә апага ясап биргән булган. Менә шуннан бирле инде ул кешегә хезмәт итә. Паласны суга башлаганчы, аны иң беренче гөлнара менә шушы буйлыкларыннан озата башларга кирәк. Аның озата торган үзенең тырмасы була торган. И, аны нигә тырма дигәннәр? Чөнки ул минем кана суга торган, озата торган тырманың ике башында да агач тырмалар тешләре була бит әле. Менә шуның өчен тешләп ясап куелган. Бу таба килә инде хәзер. Ә менә болары көреләр дип атала. Менә бу икәү көре була.
Менә бу лар инде ярый, менә болары нәрсә соң ул, сөяк түгелме соң әле? Бу нишләп тора болар? Болары сөяк болар, ә болары каз канатының сөякләре. Менә бу җепләр чыгып китмәсен өчен, менә ул сөякләрнең башларында сөякләре зурырак бит, шуңа күрә менә бу җепләр чыгып китмәсен өчен менә болай иттереп, менә болай килгән вакытта шуңа шушындый сөякләр куя торган булганнар. Һәм аларны менә ике баштан да, ике яктан да инде, Тигез итеп беркетеп куйганнар. Менә болар көреләр дип атала. Ә менә бу агачы, монысы кылыч була. Ана кылычы да өскә беркетеп куелган, көреләре дә. Аннан соң шушы көре кылычлардан алу процессы башлана. И ул көре кылычлардан алуның кызык чаклары бар инде. Менә шушының һәрбер җебен менә шушыннан, көредән, менә бу беренче көредән аласың. Аннан соң икенче көлгән аласың, аннан соң кылычтан аласың. Моннан менә шулай иттереп, җепләрне берәм-берәм сары төскә сары төсне китереп, карага караны китереп, ипләп кенә каласуга башлыйсың. Менә шулай иткәннән соң, тәбәлдерекнең икенчесенә менә шулай итеп басасың да, менә бу җепләр, өстәге җепләр. Рәхмәт яусын, килен.

Зөһрә, алай-болай суксалар, шүреләрне дә күрсәт әле, Әнәтрә. Әй, шүреләрне дә күрсәтермен. Аннан соң, шушы чүпрәк ханаслардан соң, менә шушылай җон өмәләре итеп, орчык өмәләре ясап, җоннан суга торган идән паласлары. Менә бусы да. Әй, моңа җеп җиткерергә имеш. Әй, менә шушылай әбиләргә Таянабыз инде шуның өчен эш вакытларында. Болар бит берсеннән-берсе матур. Бигрәк күз явын алыр. Ул астына димәгән, аңа да матур булу бар. Әйе.
Менә бу паласларны шакмаклап суккан идән паласларын суккан вакытта менә шушай шүреле шүресе була торган янга әйме менә шул шүрене инде бер жактан шулай итеп тиз генә кертеп җибәрәсең дә ул тиз тиз була инде идән паласлары бик озак сугылмый инде алар алары гади паласлар дип атала инде аны Аннан соң менә шушылай иттереп асалар суккан идән паласлары да суктык инде.
Менә
Менә болары идән паласы хәзер менә менә шушыңа иптәшкә менә бер буй кирәк, шуны сугып бетерәсе бар. Шуңа өмә итәм инде мин кызлар, шуңа өмә итәм. Аннан соң менә

Ә менә бу җон чыгарып суккан палас, һәр бер бөртеген, менә шушында ничә бөртек җеп бар, берәм-берәм менә шушында беркетеп карасаң. Кил әле монда, Рәйсә, менә хәзер күрсәтим әле мин сиңа. Менә иң беренче җепне менә шушылай иттереп аякка урыйсың. Әйбәт җеп җон чыгарып туккан паласка чыгарасың ике якка. Аннан соң шул җепләрне менә шушылай иттереп куясың да, әйме менә шулай Кисәсең, менә шуннан буйдан буйга кисәсең. Моны инде өйдә нинди ир кеше бар, бу эшне шул ир кеше эшләй. Менә шушындый җепләр килеп чыганда, менә шулай кыска гына җепләр килеп чыга. Менә шушы җепләрне берәм-берәм, менә шушында киләсен киләле Рәйсәмә. Зөһрәпа, бу җепләр бит бигрәк бәләкәй, моны ничек бәйләп була соң? Була-була кил күрсәтәм. Менә монда буйлыкка берне астан, берне өстән тотасың да, менә шуңа, менә шушылай иттереп, кыстырып куясың, менә. Менә җепләре өскә бул, өстә булгачтан, ул инде җон чыгарып суккан палас була. Менә шулай иттереп бара, шушы палас шулай була. Бу инде Зөһрәпа бик авыр хезмәт бу.

Шушы өлгеләрдән берәм-берәм карап, менә шушында чутлап, биш җеп кирәк икән, бишне кыстырып куясың, өч яшел җеп кирәк икән, аны кыстырып куясың. Менә шушай итеп берәм-берәм эшләнә торган эш ул. Шуны эшләп чыгарга. Әйе, эшлисең, эшлисең.
Менә без, менә бу паласны бераз артырга. Менә бу палас Мәскәүдә ВДНХда торып кайткан палас. Безнең абый элек Минзәләдә шул турай йортында эшләде художник булып, әйме. Шуның янына кызлар килгәндә, эй, Фаил абый, тәкермәннәр нык палас сугарга оста инде алар, безгә Мәскәүгә җибәрергә бер ике палас кирәк ие, табып булмас микән дигәннәр. Абый әйткән, барыгыз бар, тәкермәнгә барсагыз, палассыз кайтмассыз дигәннәр. Шуннан соң бу кызлар әнкәйләрне, әнкәйләрне эзләп табып, шушында килгәчтән

Син матур күренәсең. Тиюк кына, йомшак кына. Тиюк кына, ук кына. Тиюк кына, йомшак кына. Яшь тә түгел, карт та түгел, сабый һөяр чак кына. Яшь тә түгел, карт та түгел, сабый һөяр чак кына.
Минем улым белә кызым кинодан кайтып килә. Минем улым белә кызым кинодан кайтып килә.